You are watching Prophecy Audiovisual TV. Bono ritang'ani n'omogambi nere ninye mbuya mono ase ribaga eri gwatoeire gocha koragamba naye naende mono mono ase obosemi obwate ase omosike o Gusii buna ogocha kwaratotebi botambe rero rende epart ki yabere twaumeraniire iga nabo gose embori obo mabere ata toigure akwane egere tonya gosukera buya. Ntogokirie na abanyamusike ba Gusii Nchera mogotera eculture yaito y'omogusii, obokane oboria omanyete na okora ki naki omogusii arenge. Igo na inche nkogotebia ng'a mbuya mono asoo okogenderera na egekuru keria kia omogusii oyo narenge. Asante. Ekiagera korende obokane mpaka bono naende komanya kobugia na kogotera aye na amasikani amanene. Intwe nkwagoka ritore naino. Komentana ayio, amatera mogotera na aya ogosemia. gekogera nchera mokonyatera, ntikotea ng'a monga abanto b'erege. Erege omanyete nabo agoika paara, agochie okogoro, atebe ng'a chikogenda bosongo nkagochia okogoro ebe esani. Naki bono ochia koigwa inche ogosoma korwao kende nkeiyo. Lakini na amatera aya mogotera ya ogosemia, mbuya mono, naende nagokigwa. Oroche nonye na estudio eye iga iga ya Dennis Onyango, enyomba enke, anyebegetwe ake estudio. Ero osiri buya ebuete ya Nairobi naende. Eye iga nogoteba ng'a obongo boria Nyasae amoete naende amente komoa egere aende gokonya ekiagera nere nkorora abateri babokimusiki kobakonya are enchera ende eyemo gose eya kabere. Igo tiga tobwaterane nonye rende oboibi bwabuchire bwe bogokobia amatera aye mogotera nabo naende mogonya korigereria ng'a ng'aki mogokora gotere koine gokobigwa. Nanyora rinde omonto okoomana etaoni, ng'ochiire gokobia ogotera bwate ansa nigo kwangire gokoba ng'a kobwate chikondi chinyinge bono igo naintwe tiga toika eng'encho ya omonto akoomanire ng'aki, naachire gokobia ogotera kwangire gokobeka. Eigo gatagete koiba ogotera igo nonye abatanzania banyorire enchera bakobeka chikondi, naintwe ongo tiga tore gose ntochibeke egere mokonye. Ekiagera gotera esani, yakooni riirete keria okorentera kende gento kiabora. Bono kwanyora omonto otagenya tiga oyogotera buuya iga naki naende yachandegete iga lakini takomanya ng'a nonya ne chiguto kare ne chiakaremeire nyang'au rero nchiri korema bono aye omonto ki otagete omonto onde akoremere gose orie ebigari bia omonto nonya na amariko Dennis na omobori one bateba bibilia egoteba ng'a karia ebigari biabo tiga kori ebigari bia omonyene. Bono eruti, ng'a inche nkoreranie Dennis Onyango mbuya mono ekiagera Dennis Onyango isiko riaye ria enchera agokora ebiasara biaye bia ogokonya, ekiagera omanyete rituko ria rero onye rituko tokobwati ng'aa omonto ogoteraa gospel abe gochia nini tobe gochia onanga rituko ria rero ting'etia. Rakini omogambi egento nkere ekongokia asore sana, Naende Sauli gaki gose ne nesiri yao, lakini bono ime yagusii, igo obwate abanamuziki bonsi pi, mwanamuziki taiyo ototateba otari ase okoboko kwao. Na abagambi abange bare ime yagusii okorora engaki gose neri ekampeni yoka baika mwanamuziki ang'e, matuko abere atato naira ekerogo. gotiga omwana mosike gochia abwo. Bono esiri ki gose eye ekoba enene egeko naki egokonyara komaintainia abana mosiki boonsiiii pi ime yago gusii naende nonye na eng'ana noise gokwana iga gose na pastor buna atenenetie nki koo anywete muna itika bono nonye naye nse gokwana iga nonye na esimi ekero gwaakera omonto ng'a nyatika nkaiyore. nyatigoisiko na ibare aria inde, igo nkominyoka ng'a omogambi ondangeirie. Esiri nereria eye naki. Naye orantebi kiane abanto bagoteba, bono naye orante ng'a eye eye oroche nereria eye, gekogera omanyete monto tokwemanya. Eeh, monto oko buna gwateba Dennis Onyamoga abwate abanamosike, abwate abateri bonsi iga akobakorera. Nainche bono nabwate goteba ng'a naki inde. Nchiriki eyio kwarorire ase 'nde, inche ntaroti. Tiga bono ndoche ng'a nabo nde Steve aria kakawaida, aye bono gwantebirie ng'a agwo nkare kando ake, noro ayio bono okombua ng'a narorie aye kwarorire iga ekogera, monto tokonyara gwepima, monto tokonyara gweteba ng'a naki ore na abanto bagokora ki? Bagoteba, lakini. Kora amaya ogende, obuya bokobwate. Asante sana. Ekiagera omanyete ring'ana erio buna rikoba igo ase korigereria noe inde akenyoro kende nkeiyo ime ya gusii ore ande oborie omwana ng'a Steve arikani ng'o. Naende bono iga goetera erieta erio naende ngokwera ne mbuya mono omogambi ekiagera nonya naye bono koigure abanto bande bachakire gokwera Steve arika. Esauri ya obuya obwo abanto bagocha Steve arika. Omonto osoire ase Steve arika osoire amagoko amaya. Igo omogambi igo nkoiraneria ng'a mbuya mono ase ribaga eri gwatoire. Inche buna Steve Nyatige nkobakamba nane nkoirane ng'a mbuya mono, naende kura ime yane Nyasaye aenderere gogosesenia, oenderere gotokonya aria ase okonyara, na obosemi enchera eria okorua iga ekogera buna twaraisire ase ri chimeeting eyemo ibere isato, nabo nkorora nabo ogotenena kegima goteba ng'a yaya takoibera omosike korwa aa, naete erange egento kiago, naye kaba aye omonyene, na etoka nkwara ara yatoka ng'a nyarebe nere ogakorera ebinto ebi. Eyio abande baganyete gochia komotenchwa ngotegerere esani yane, mambia kwanyora osokiri. Isiko ri'ereri abanamsiki mbare bakorengereria naende babeke egento kiabo, enchera eye yokobeka amang'ana. Nigo eno nonye Dennis agoikaransete ng'a gwaemia, yaani egento eke gaki rikoba inche tiga kera omonto ebori ng'a inche ninki ndatige ase ense eye. Ogosani ngotera igo ngotera ngokobia omonto onde. gose tiga ntere ogotera kwane ase korigereria namatera buna aria amakoro chisani chiakarokirwe soro omonyene egorere onyebwati buya echio abwate ogosemia chiabwate enchera chigosomia naende omonto akorengereria bweka kiabe ekeene omonto ng'o buna abanto bagoteba ng'a omonto onyibeire ekebwato. Esani ebwate obosemi nyankarangani ogetura engiya eh bono igo naintwe nabo takeria kera omwana mosike tiga arengererie ebirengereri biaye abeke ebinto biaye nabeke omoonia gekogera oroche Dennis onye narenge etown kang'ana ntwagenda oo orengereiri oyo ng'a ndabeke ecamera igaa ndasine estudio igaa abanto mbagocha ntochete. Igo nere tiga togenderere motwe tosabirane nabo na mosike manye tomogusie egento nkere nkorateba twaragereretigwe. Amarieta amange, endamwamu, emoko, ribero, yaani kera egento eki naki obogusia tobwate tiga nabo tochenchi toke eyake totige korerana chindamwamu kero omwana gasomire gose kogotera chisani echitari aye bweka chigokonya. Nabagotegerera nyomba estress yarenge obongo yagwo. Bono omonto ng'akobua ng'a bono onye tiga oyo naki atonyare gotera. Yaya naye rengereria otere. Tiga naende gotera eki onye tiga aterire. Tiga kogenda omonto oyio buna omotanzani ochake gotera egeswahili taraika ase abwenerete kwebeka ne egeswahili. Tiga omonto aye ng'aki onye ne ekegusii getere kabisa. Abanto ekero bagwanchire gokogenda gochia inse chia isiko. nabo ochaka koebera egeswahili. Omonto ominyoka gotera egeswahili tarayia nonya na omosiki oyo itogusii bono omanye gosira osireranie. Onde okoro nyati goikire forium four nere osoki ng'a nyati iga oyo ere gaikire four na inche nomonene nachagete omosiki kare tiga ngoika ng'a nainche tindi nere osokie. kende getaiyo. Na abande mbare bakogorera buna abateri rindasi ne echae. Omonyaka omochanda, torankwanie sani, naki iga bakonya omotera naende ominyokire, oramoorore. Igo omonto gakogorera echae kwamoorora na eyaki kwang'a, igo totete ngokwanie gose na eyaki. Bono gose omonto ote ng'a ntere, tanya gokora kende oramotere. Nere arorete igo naki obosemi mbotakeire, twanya gosemania.